Katoa katoa ngā mahi o te marae e tohutohungia ana i roto i te kawa o te manaakitanga kia tino kounga te manaakitanga. He kaupapa nui te Koroneihana, te manaaki i te motu, mā te aha, hei te rangitāmiro i ngā whānau maha o te hāpori ki te hāpai i ngā mahi.
Koia te āhuatanga o te tuku hoki. Tuku tō katoa kia tutuki te kaupapa.
Kua noho mai i roto i te kaupapa here o te whānau pani i roto i te taha. Nā, anā, kua ea tērā, kua wātea tērā i te rā wairua o tō tātou Kīngi, kua noho mai ko tana Koroneihana.
Me he uaua ki te kōrero mō te wairua o te koroneihana, me he mea kāre anō kia tae mai. Ko te kohu, ko te rere o te awa, ko te rere o ngā karanga, ā, ko ngā tariao e taki ana i ngā karakia, ko te reo māraikura o te marae, ko te reo whatukura o ngā kaumātua e kōrero ana, ā, ka tae atu rā ki te marae o Tūrangawaewae ka rongo i tētehi tairongo.
Ko te kotahitanga o te iwi, ko te karanga kia hokihoki mai ō tātou whānau ia te tau, ia te tau ki te manaaki i ngā taonga tuku iho i ō tātou mātua. Ka mutu ko te Koroneihana te hui matū matua o te Kīngitanga. E kitea nei te kotahitanga o Tainui waka, e kitea nei te kotahitanga o te motu, e kitea nei te kotahitanga o Te Moana nui ā Kiwa, e kitea nei te kotahitanga o ngā tangata Tiriti i roto i a tātou. Nō reira, mō ngā tamariki, mō ngā pakeke, mō ngā kaumatua, ā tētehi wāhanga o te Koroneihana. Kia ora tatou. E mihi ana ki a koutou i whai i nga korero arahi i a koutou i tenei ra e pai ai ta tatou whakaeke i runga i te marae.
Pātai atu rā ki ngā iwi kua tae mai. Kāre kore ka kōrero rātou mō ērā āhuatanga, te ture, te whakapono me te aroha. He manawa tuhatua e pupū ake rā i te. i te pokapū o te ngākau.
Ki taku mōhio, ahakoa i whakawahia a Pōtatau, ko te Koroneihana tuatahi i tīmata mai i te wā i a Tāwhia. Engari kāore, kāore te rite ki ngā whakahaere o tēnei rā. He hui wānanga, he hui whakawhitiwhiti whakaaro, whakawhitiwhiti kōrero. Nō konā ka hua mai ngā kaupapa o te poukai. Nō konā ka hua mai ngā ngā kaupapa o Te Hokioi, o Te Kauwhanganui, o o Te Pēke, ā, o Te Kīngitanga.
I mua i tērā, i tū te Koroneihau e runga i te, i a wāhi, ā, koia te kāinga o ngā Kīngi o taua wā. Nō reira, ki te karanga mai he hui, ka karanga ki runga i a wāhi, ko ngā Koroneihana, ki runga i a wāhi, te wā i a. Koroki, runga i ā wāhi. Ā, nō reira, ā, i te wā, i te whakahaunga i ngā whare, ā, o wāhi ka hūnuku, ā, i runga noa i te, te karanga a te poia, nau mai rā te Koroneihana ki runga e Turangawaewae.
Ka tīmata pū te whakahaere o te Koroneihana e rite nei ki tēnei rā i te wā i a Koroki, i raro i ngā whakahaere a te poia. Ā, ka mutu, kia wānanga, ā, kia wānanga tonu ngā kaumātua i ngā kaupapa o te wā, me te mea nei, he tangata hākinakina a Korokī, ā, ka kuhu mai te neti pōro, ka kuhu mai te tēnehi, ka, ka kuhu mai te whutupōro, ā, i tana matua i a Tonga. Ā, ka mutu, ā, ngēnā momo āhuatanga i kitea rā, mehemea he hui kaumātua ko ia anake ka mate te kaupapa, engari ki te tōtō mai i te hunga rangatahi, ka ora te kaupapa.
Kāre kaha kōrerotia, engari ko tā ngā kaumātua o taua wā, mahia te mahi hei painga mō te iwi. Mēnā kei te kōrero mai koe mō te whakapapa o te koroneihana o te Kīngitanga, mahia te mahi hei painga mō te iwi. Kei te rite koe? Oh, hei runga, hei raro. Ah, ko Tote West toku ingoa, he uri tenei no Waikato. I tipu ake au i Ngarua Wahia. Ah, ko Ngarua Wahia toku turanga wawae. Ka rite, akina, oh! Oh! He ara tēnei a te Koroneihana kia rongo i te mauri o te kaupapa, kia rongo i te wairua o ngā mahi i waiho mai ai e ngā mātua tūpuna, ko ngā tūpuna o tō mātou whānau, ko rātou ngā ringa āwhina i te kaupapa i tū mai ai te marae o Tūrangawaewae. Nō reira, e tika ana. Kia kawe i ērā haepapa i kawea e ōku mātua tūpuna. Ka poi! Pai tō maumahara i ngā mahi. Aha tā ia mā i te waka kua. Ko ōku tūpuna, ko Pani, ko Tere Moana Ranga, i whakautu i te karanga. kia hāpai i te kaupapa. Ā, ko tō rāua tamaiti, ko Te Mihai a Ranga, ā, tana ingoa karanga ko Taini, engari he pihiki whara kē tēnei tangata. Koia te boilerman i ōna wā, tētehi tangata e. Whakarite i ngā kai e whakamahana ana i te, i te whare, ā, ka rongo tonu au i ngā kōrero o ngā ruruhi i a rātou e tamariki ana. Ka, ka haere ki ngā rekereke o te Koroua rā kia rongo i te mahana o ōna mahi. Ka haere koe ki te pukapuka Ngā Waiata nā Waikato Tainui, ka kite i te ingoa o tōku tupuna ki reira, a Tere Moana Ranga. Nāna a Te Poia i āwhina ki te tito i te waiata rongonui rā, e noho e rata kua huri hei e noho ngā waihono i tēnei wā. Ko te rākau hūmārie tētehi kaupapa e āta tiaki nei, e āta manaaki nei i te marae ātea, i ngā hui nui pēnei i te Koroneihana. Kia kawe i ērā mahi mau rākau mō te Kīngitanga, Hoi anō rā, ko tētehi atu o ngā mahi o te ope nei, he āta tiaki e ērā momo mahi hei pou tuara mō te Kīngi, ā, ināianei, mō te Kuini i ōna haerenga puta noa i te motu.

I te wā i tū, i tiki. Mārama, kei te ratohe ai anō. Ki tōu tū, ki tōku hau, ae la hau. Tērā te pātai, oh, he aha te take e ngākaunui ana koe, Toti, ki tēnei mahi, te mau rākau? Well, he whakapapa ōku, ā, ki tētehi hapū o Kāwhia, Moana Kāwhia, Kai Kāwhia, Tangata, ko Ngāti Patupō te ingoa. Ā, ko tēnei hapū, e, he hapū rongonui ā, ki ngā ā, momo mahi mau rākau. Engari i te mea, kua tohua au hei, hei pai mau rākau e ōku tūpana hoe anō rā kei roto tonu i te toto, ā, nā te kaingākau, nā te wāhi ngaro pea, ā, i arahi i au, ā, Kia hoki ki ērā momo mahi. Ka whānau mai te tamaiti, ka huri ngā whakaaro mō te reanga, mō te reanga e heke mai nei. Nā, ko aku tama ērā. Aa, kume, kume, ea! Me te mea nei, pēwhea rāua e hoki ora ai ki te kaupapa, kia kore rāua e rongo i tērā mokemoke i rongo ai au i taku taiohitanga. Nō reira i. Tēnei tau, ā, e hoki ana, ā, e hari ana au i a rāua ki roto i te kaupapa kia whāngai i te hiakai, ā, kia whāngai i te ngākau hihiko ki roto i aua mahi, ā, kia whai tūranga rāua i roto i aua momo mahi, ā, o te koroneihana.
Kura! Ha! Hii!
Ko ngā whakaaweawe a Te Puea he nui. Me pira, me kounga te paepae, me kounga ngā waiata, me kounga te kai, me kounga te āhua o te marae, ka mutu, ko Te Puea tonu ka noho ki ngā kāri me ngā ruruhi o te wā ki te huhuti I te ngaki i tō rātou māra, you know, kia, ko ngā putiputi. I ngēnā āhuatanga katoa i runga i te whakaaro me kounga te āhua o te marae, mehemea rangatira ana te āhua, e rangatira ana te hui. I te māia o tērā kuia, kuia tētehi kōrero a kī tahi e, hei kotahi te kī ka haramai te iwi. Nōna te wā, hei whakaemi. ā, karanga atu ki tana iwi, ā, ki te whakatinana i tērā kōrero, hei ko Ngāruāhia taku tūranga wāwae, ko tōna whakakitenga pea. Āe, mana anō i roto i te kupu, engari mana anō i roto i tana whakakitenga, ā, nā reira kua whai mana tana kupu.
I te wā i a Te Poea i noho mai he utu, he he rua pauna ki te ki te pakeke, he he shilling rānei ki te ki te tamaiti. I a whānau, anō nei he tāke, he tāke ā whānau ki te manaaki i te kaupapa o te Koroneihana. I tēnei rā kei kei te ngākau hihiko o te tangata me ōna whānau. Koia te āhuatanga o te tuku hoki. Tuku tō katoa kia tutuki te kaupapa. Ā muri, ā mua, i runga ki raro, i roto i ngā whare iti, i roto i ngā whare moe, koia te aronga. Nāna pū ētahi o ngā kaupapa here e mau tonu nei i tēnei rā. I te wā i a ia ko ngā waka tauā, i te wā i a ia ko ngā hākinakina, i te wā i a ia me tika te whāngai i te tangata. Ā, koirā te pūtake ā, i tautohungia e te poea mō runga o Tūrangawaewae. Kia tino, kia tino kounga te manaakitanga mai a te Kīngitanga i te Kīngitanga. Ko ngā iwi katoa o te motu, ā, ko ia ko te Kīngitanga. Ko tā, ko tā Waikato, ko tā Tainui he tiaki, nā, i te taonga o te motu.
Tērā pea i te, i te marama o Paengawhāwhā, Haratua, tīmata ai ngā hui. Ka haramai ngā māngai mai ngā wāhanga katoa o te marae. I roto anō i ngā hui kei reira tētehi māngai, tētehi māngai o te Arikinui, kia rongo ai he aha ngā kaupapa kua kōrerohia, mēnā hāngai tonu ana ki te hiahia ki te manako o tō tātou Arikinui.
He kaupapa nui a Te Koroneihana te manaaki i te motu, ka tae mai ki te tuku i ngā mihi, ki te tuku i ngā tangi, ki ngā kaupapa huhua o te wā, nō reira, mā te aha i te rangitāmiro i ngā whānau maha o te hāpori ki te hāpai i ngā mahi hei manaaki i te motu,
Ko te āhuatanga o te mahi utukore, koirā tētehi mahi nui. Ka mutu ko ētehi o ngā weita i roto i a Te Kimiora, he rima noa iho ngā tau, he rima, he whitu, he iwa, tērā momo pakeke, he poniponi noa iho nei ngā tamariki ka tāti mai rātou i roto i Te Kimiora.
Ki te titiro koe ki aku tama, ā, ehara i te mea he uaua nui ōna kia, kia hiki i te, i te tīkera rā, ā, kia kore, ā, maringi i te, i te kawhe, te aha rānei ki runga i ngā manuwhiri, nō reira, nā wai rā, ā, ka uru atu rāua ki roto i te. I te whare o Kimiora.
Ana ka pakeke, ka pakeke ki te dungeon, ki te, ki te patapata i te paraoa, ki te aha rā, ki te aha rā, ki te pīra rīwai, ki te aha rā, a ka mutu ka pakeke haere ki runga ki te paepae.
Mā te aha i te rongo i ngā wāhanga katoa o te kaupapa, Ā, hei whāngai i te mauri, hei whāngai i te wairua hoki, otirā, hei whāngai i te hinengaro, kia mōhio rātou i ngā taha katoa o tēnei mea, te āta manaaki i te iwi.
Ētehi whānau kua noho motuhake mai nei i ngētehi mahi ki a rātou, arā, ā, ko te whānau tini, ā, te hunga e karangatia ana rātou ko te Mōpō Gang. Ā, nā, ka puta rātou i te pō ki te tahitahi i te marae kia mā, ā, te marae. He, he tohutohu tēnei nā Te Poea rā anō. Kia hoki ake rā ki a Tonga Mahuta, taku tupuna, koia tētehi, ngā pou hāpai o muri. Ko ētehi o ngā whānau kei roto i te Kapok gang e whakariterite ana i ngā moenga i roto i te whare. Ko ētehi kua noho motuhake tētehi wāhanga te hunga tiaki whāriki. Katoa katoa ngā mahi o te marae e tohutohungia ana i roto i te kawa o te manaakitanga kia tino kounga te manaakitanga.
Ēnei whakaritenga. Heke mai rā ki āna tamariki, ā, ki a Tūmatea, ki a Te Marae, ki a Hera, ki a Mahinaarangi, ki a Manuhiri, ki a Te Rata. Kātahi kei te kite koe i te whānui haere o tēnei whakapapa, o ngā whakaritenga.
Kei a Ngāti Hauā te pata me te huka. He nui tērā. Kei ētehi o ngā paraka whenua ka riro mai he kau, ka mutu e whakaaro atu ana kia nui noa atu i te tekau o ngā kau puta i ngā paraka whenua o Tainui.
Haere noa ki te kōrero whērā, pēwhea a Erin i rau atu i te rau rauiti? Ka hoki rā taku mahara i reira te te o aku kuia, E tama, e, mahara mai koe. Ko Karangahia, Te Raurauiti.
Koirā tētehi mea motuhake ki te iwi Māori, te manaaki. Āe, he mahi manaaki ki runga i te marae ātea ki te taha o te rākau hūmārie, heoi anō, te āta manaaki i te taha wairua hoki o ērā momo mahi, ā, kia, kia whakaeke pai ai. Te tini me te mano ki runga i te mara ātea.
I tēnei tau, koia nei te tau tuatahi mō tō tātou Ariki nui a Ngāwai Hono i te pō. Nō reira e whakarite ana te marae Mō te manu, mō te tini.
E hīkaka ana te motu ki ana kōrero. Koinei te wā tuatahi ka tū ki te whakatakoto i ōna anō whakaaro ki tōna anō iwi.
Ehara te mana motuhake i te kupu noa ki ahau. He oranga tēnei nōku. Ko taku pāpā, te ika o tana anō kaupapa. Ā, e kore e maumau i ahau tana hā ki runga ki te whenua. Kua noho mai i roto i te kaupapa here o te whānau pani i roto i te tau. Na, ana, kua ea tera, kua watea tera i te ra wairua o to tatu kingi, kua noho mai ko tana koroneihana. Take kōrero tuarua. Āe, he roa ngā kōrero. He nui ngā kaupapa. Ko te ao ōhanga. Āe, kei te tino mōhio ahau. Ka whakaarotia, ka pōraihanatia te ōhanga e tātou anō, ehara te ōhanga i te kaupapa Māori. Engari, Māori, Māori, Māori ake nei te ao ōhanga. He mea nui ōna whakaaro, ōna wawata, ōna whakakitenga mō te kaupapa, ā, ko tā mātou whakatinana, Hei, ko mātou ngā ringa, ko mātou ngā kanohi o tō tātou Ariki nui, ā, kia tika ai te mahi. Ā, nō reira, he haepapa nui tērā. E rua ngā kaupapa ka whakarewahia e au i tō tātou Koroneihana tuatahi. Tuatahi, hei ēnei marama tata nei whakatūria ai e au he hui ōhanga, he Economic Summit. Tōna ingoa ko Ōhanga ki te Ao. Ake au nei ei, kei ai te kupu whakamutunga, ae. Ā, mō ngā whakaritenga, mō ngā whakahaeretanga.
Nō reira, ko te whakahirahira, ka mutu, ki a au nei, ko ia tēnei, tētehi hui hītoria nui o te ao Māori, otirā o Aotearoa. Nō reira, e mea ana au, ka taetae mai ana te tini, tini o te tangāta kia whai wāhi rātou ki tērā hītoria mō ā rātou mokopuna, mō ā rātou tamariki. Koinā pea te whakahirahira o tēnei tau.
Ko tētahi atu mea miharo ki a au, ko ngā mahi, ko ngā mahi. E kīa ana he tūao engari he whānau, nē, ko ēnei mahi e mahia ana kia tū ai te Koroneihana, he mahi heke iho i roto i ngā whānau o tēnei marae tonu, otirā o Tainui whānui. Ki a konei, kāore pea he wāhi tua atu i a Tūrangawaewae i tēnei kaupapa o te Koroneihana. Mahara pai au ki ngā wā o mua kua tae atu ahau ki konei e kite ana i te tini tāngata o Tainui waka ka whakawhāiti mai mō tēnei kaupapa tino whakamiharo. Ngā reanga katoa, ngā taitamariki, ngā rangatahi me ngā taipakeke anō hoki e mahi tahi ana. i runga i tērā whakaaro kotahi, te ngākau tapatahi, kia tutuki ko ngā mahi, nē, he nui ngā mahi. Ana, ko te oha ki tērā a tō tāua kuia, nē, mahia te mahi hei painga mō te iwi. Kāre e utua, kāre he moni, ko te kaupapa te rangatira. He tino tauira tērā mō tātou i ēnei rā. Kei riro ko te moni hei rangatira mō tātou. Whakaaro tonu ki te kaupapa anei manomano tāngata kua tae mai i runga i te kaupapa, nō reira koina tētahi mea ātaahua ki a au. He kaupapa nui te manaaki te tia ki te tangata. Hoi anō ki a au nei kāre pea he wāhi tū atu i te marae nei o Turangawaewae i kitea ana i ngā whakareanga me kī, ā, o te hāpaiō mai ngā mokopuna tatū atu ki ngā pakeke, ki ngā kaumātua nō reira, āe, ka mau te wehi. A Tainui waka, tena koutou. He kaupapa utu kore a Putea nei, engari he tāutu utu ki waenganui i ngā kaimahi, mōku ake nei, i ngā kaimahi me te kaupapa. Ko tētehi atu o aku mahi ki te Koroneihana i tēnei tau, Ā, ko te āta whakarite i te konowhete.
Mate, this is the director's chair.
I tohua māua ko, ko taku hoa rangatira a Frankie, ā, ki te hāpai i ērā momo mahi. Mehemea e rongo ana ngā manuwhiri, e rongo ana ngā kapa, e rongo ana a wai rānei i te aroha me te manaakitanga o te kaupapa, ā, Kei te mōhio koe kua eke, ā, ki te panekeretanga o ngā mahi. Ko tētahi huarahi pea tēnei ki te mana motuhake kua roa e tūmanakotia nei, iwi ora, āke, āke, āke tēnei haramai nei. Te kaupapa tuarua ka whakarewahia, āe, he moemoeā anō, Nō taku pāpā. Ko Tahua Kotahitanga. He kete pūtea e toro mai ai ngā ringaringa o tēnā, o tēnā ki te kimi āwhina mō rātou. Ehara i te mea he hōhonu te tahua pūtea nei, kāo. Engari, E whakarewahia ana a Tahua Kotahitanga nā te mea kua tini, kua mano ngā kaupapa Māori kua whakaurupātia e tēnei kāwanatanga. Kei aua kaupapa rā te tino oranga mai o te Māoritanga. Kua kōrero hoki a Ohanga ki te Ao me Tahua Kotahitanga, Haere mai, haere mai, nau mai e te iwi i te tai e tumu nei, Hoki kainga atu me taku aroha nui. Hoki māmā atu. E he rerekē tā tātou noho mai o te wā i ātaawhia Aotearoa mai ki tēnei rā. He rerekē tā tātou noho mai o te wā o Korokī tae noa mai rā ki tēnei wā. Arā ake ngā kaupapa here e kore ngā uaua. Engari ko ngā whakatinanatanga ka whakariterite ā, hei tā te horopaki o te wā.
Kua kitea ētehi panonitanga kia whakamāmā i te kaupapa, ā, kia whakamāmā te toro atu, ā, ko te hunga e ara mai ana ki te tautoko i te kaupapa, ā, he akonga o te kura. Te nuinga o ngā whānau, ū tonu, ū tonu, engari kei te kitea, ā, he tokomaha o ā tātou whānau e noho ana ki wāhi kē.
I te wā i a Te Arikinui, ko te reo irirangi te matua o te kawe kōrero. Ka mutu ki tō tātou Kīngi ko te pouaka whakaata. Ka tae mai ki tō tātou Ariki nui ko te pae pāpori, ko te AI tēnei e tae mai ana ki ō tātou aroaro. Nō reira, Me panoni, me panoni ētehi o ngā tukanga whakarite, engari ko ngā kaupapa here ka mau tonu.
Tērā pea ka tae te wā, ka tupu ake aku tamariki, ka kawe rātou i ēnei momo mahi, ā. Tērā pea ka whakataha i tēnei koroeke. Ka āta porotaka tangata nei! Ko Pui ata tu! Pui tiki ta porotaka tau tiaki! Ko te tumanako nui kia kitea rawatia te rangatahi e. Kua kuhu ana e whakahaere ana i te taha o ngā pakeke. Kāore ko tā te rangatahi he whakapākiki i te pakeke, i te kaumātua. Engari, ko te mahi tahi, ko te mahi tahi mō te anamata o te kaupapa. Kei ngā kaumātua ngā whakaaro nui o ngā tau kua mahue ake nei, kei ngā rangatahi te whakakitenga mō āpōpō.
He mahi whakaora mauri tēnei momo mahi. ā, he mahi whakataiwhenua. I roto i ēnei momo mahi ka rongo i ngā take, ā, i tū ai te kaupapa, i ngā tikanga i kawea e ngā mātua tupuna, ā, ka whai māramatanga ki tō ao, ā, he oranga nui i roto i ērā momo. Āhuatanga. Ā, mō te iwi Māori, kia rongo i te kotahitanga, ā, kia rongo i ngā pūtake i tū mai ai tēnei mea te Kīngitanga, ā, ā, kia rongo i te aroha tētehi ki tētehi ahakoa ngā toimahatanga o te wā, kia rongo, ā, i te mana nui o tō tātou mana Māori motuhake, ā, ērā āhuatanga katoa. Mōku ake nei, ā, me tōku whānau, ā, ko te pai here i a mātou, ki te kaupapa, ki te Kīngitanga, ki a Tūrangawaewae marae, ā, ki ngā whakapapa, ki ngā hītōria, ki ngā mahi i mahi ai e rātou i, i a, ā, i a rātou e ora ana, kia ora mai ai ērā āhuatanga i roto i ngā whakatupuranga e heke mai nei, ā, ki te anamata nō reira, e, koirā ngā mea, ā, whakahirahira.